иман белән яшәргә, иман белән үз хозурларына килергә һәм дә ки вәгъдә иткән җәннәтләренә кереп, пәрдәсез диярларын күрергә насыйп әйләсен. Мөхтәрәм кардәшләр, шушы динебезнең бөтен максаты Аллаһ Тәгаләгә күндәм булып, аның ризалыгына ирешү. Бөтен максаты шушы. Аллаһы Тәгаләнең ризалыгына ирешкән дәвердә без Үзебезгә, безгә нәрсә кирәк булса, безнең өчен нәрсә әйбәт булса, нәрсә рәхәт булса, без шуңа ирешәбез. Чөнки адәм баласы үзе үзенә нәрсә кирәк икәнен белми. Һәм дөресен генә әйткәндә, шушы тормышта яшәгән дәвердә үзенә юл таба алмый үзе бер вакытта да. Әгәр дә аны турылаучы, шушы туры юлга күндерүче булмаса. Шуңа күрә дә Аллаһы Субханаһу вә Тәгалә, без бәхетле булсын дип, безгә менә шушы динен бирде. Дине белән безне туры юлга күндерде. Аллаһ Тәгалә, иншаллаһ, шушы юлны югалтмаска насыйп итсен һәм дә инде шушы юлда булмаганнарга туры юлларын табырга насыйп әйләсен. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген сөйләшәсе сүзебез булыр ачу килү турында. Ачу чыгу турында. Әле гадап дип атала. Бу теманы яңадан бер күтәреп алыйк. Бераз икенче төрлерәк галимнәрнең сүзләрен тыңлап карыйк, шулай бит. Ни өчен дигәндә, бүгенге көндә күп мөселманнар ачулы хәлдә. Ягъни тиз кызып китәләр. Шартлыйлар, шулай бит, теләсә нәрсә әйтеп ташлыйлар. Һәм ан шуның аркасында аннан соң инде үзләре зыян күрәләр. Менә шуның өчен дә шуның турында бераз сөйләп китик әле. Алимнәр әйтә, ачу ди, ул ут ди. Бу пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең сүзе. Әле гадаб, ачу ул ут. Уттан. Ни өчен уттан? Чөнки гадаб, ачу килү ул шайтаннан, ә шайтан уттан яратылган. Һәм дә инде шушы ут ул безнең күңелебездә гел бар, йөрәктә. Агымлы булырга тиеш. Без әйтербез, шушы ачу килү халәте ул файдалы да була ул. Ул гел безнең күңелебездә һәм гел безнең шушы йөрәгебездә ул янып тора. Элек теге факелда утыра дип әйтәләр иде. Авылдагы газларны бар бит теге дон мичләре. Ул гел анда гел ут янып тора. Газ биргәчтен шулай бит, ул яңадан кызып, яңадан янып китә дә, шуннан соң инде Киләмәсең газны, яки шартларга мөмкин, яки артык кызырга мөмкин, яндырырга мөмкин, эссе булырга мөмкин һәм башкасы. Менә монда да шулай. Бу ут безнең барыбер поскып янып тора. Шушы утны кабыза торган төрле сәбәпләр бар. Шуның берсе тәкәбберлек. Тәкәбберлек тартып чыгара. Тәкәбберлек анда яңадан шушы газ биргән кебек, шулай бит бензин сипкән кебек, ул аны яндырып җибәрә дә артыграк итеп. Һәм нишли? Шушы ут ул йөрәктә җыела-җыела да шартлый. Менә шушы йөрәктә шартлаган ут кан тамырлары буенча чыгып китә. Бу ут кан тамырлары буенча һәрбер күзәнәккә барып җитә, кешенең башына менә, шуңа күрә кемнең каты ачуы килгән, э, ул үзенең халәтен исегезгә төшерегез. Гадәттә менә моннан менә нәрсәдер җылы әйбер Монда башка менә дә баш томалана. Шундый халәт. Һәм аннан соң инде ул ул озак булмый ул, бераздан яңадан сүнә. Чөнки шартлагачтан ул бит шартлау гел янып тормый ул. Шартлау ул бер бик каты кыздырып ала да, аннан соң сүнә ул. Шундый халәт бар. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, ачуны да без шулай күз алдына китерергә мөмкин. Бу механизмны күз алдына китерсәк, аны киләүне дә күз алдына китерә алабыз. Мөхтәрәм кардәшләр, балчык балчык үзе ул йомшак әйбер. Ул Аллаһ Тәгалә балчыкны безгә халәттән биргән, без безгә тынычлык хас. Шуңа күрә ачу халәте, ут халәте безне үтерә, безне яндыра, бетерә. Әйтик, мәсәлән, балчыкны да артык кыздырсаң, ул нишли? Ул ката. Ул ката кирпечкә әйләнә, шулай бит, каты була ул. Менә шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, шушы ут белән утны безгә ничек тәэсир иткәнен шушының аркылы күрергә мөмкинбез без. Инде чагыштырып караганда Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, Бисмиллахи рахмани рахим шайтанның сүзе бу. Әнә хайру минху халактани мин нарин ва халактаху мин тин. Мин аннан яхшырак ди. Ягъни кешедән. Син мине уттан яраттың, а аны балчыктан ди. Утны шайтан балчыкка караганда әйбәтрәк дип уйлый. Һәм шуңа күрә ут халәте ул шайтан халәте булып санала мөхтәрәм кардәшләр. Шулай ук инде ислам дине килгәчтен

Аллаһы Тәгалә кәферләрнең йөрәкләренә нәфрәт, ут, ачу салды ди, ул ачу җәһилияттән килә ди. Ягъни алар кызып ириләр. Алар ачулы хәлдә, алар шартлар дәрәҗәгә китеп ириләр ди. Ә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең һәм мөселманнарның халәте алар белән чагыштырганда, алар күңелләре тыныч ди. Фәәнзәлә сәкинәтәһү. Аллаһ Тәгалә аларга тынычлык бирде, Аллаһның илчесенә һәм мөселманнарга. Димәк, әгәр кеше диндә булмаса, җаһилияттә булса, аның менә бу күңелендә контрольгә алынмый торган ут йөри. Җаһилият уты. Нәфрәте, ачуы. Һәм ул аны эчтән кимереп, шартлатырга мөмкин. Шартлауның нәрсә икәнен, иншаллаһ, шулай бит, карап китербез. Шуңа күрә пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләмгә сорау э, белән килгәндә, "И Расуляллаһ, миңа киңәш бир әле" дигәчтен бер сахабыбыз пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтә, "Лә тагдаб, ачуланма" ди. Ачуланма, нәфрәтләнмә ди. Ягъни шушы ачуыңны чыгарма ди. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтә, димәк, бу халәтне килергә кирәк, чөнки бу халәт шайтаннан һәм кәфирләргә хас халәт. Менә шуны без онытмаска тиешбез. Әгәр дә синдә бу халәт бар икән, димәк син аларга ошагансың дигән сүз. Аларга нишләп шушы утыңны контрольдә тотыр өчен нишләргә кирәк, димәк, алар эшләмәгә эшләгән әйберне эшләмәскә кирәк. Кәферләр эшләгән әйберне эшләсәң, синең күңелеңдә бу ут булачак. Дөньяны яратсаң, хәрәмгә карасаң, хәрәмне тыңласаң, хәрәм эш белән эшләсәң, хәрәм юл белән йөрсәң, синең күңелеңдә бу ут булачак. Тынычлык булсын өчен, шуңа күрә дингә без борылабыз. Коръәнгә, Коръән укуга, зикер кылуга, гыйлем алуга, мөселманнар белән аралашуга. Менә бу халәт безгә тынычлык бирә. Күңелебезне безнең тынычландыра. Шуңа күрә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм ачуыңны чыгарма ди бу киңәш биргән очракта. Шулай ук Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтә, Сез ди Кеше, көчле кешене нинди дип уйлыйсыз? Элек э, сахабәләр көрәшкәннәр. Мөселманнарда көрәш дигән нәрсә бар. Ул теге борьба, ул сугышып, сукмыча көрәшү. Менә безнең татарларга да сукмыча көрәшү хаш, хас. Йо, спортивный түгел ул. Ул спортивный, ул э, сугышта да кулланырга була аны. Ә, мөселманнарга, һәрбер мөселман халкына да хас көрәш дигән әйбер. Көрәш ул төрлечә, бар төрле милләттә. Кемдер, мәсәлән, да греко-римская борьба шулай бит инде, кемдәдер башка нәрсә, безнең үзебезнеке селге белән шулай бит, бил алыш дигән нәрсә бар. Сугу юк мөселманнарда. Мәсәлән, бокс, карате, анда э, самбо, яки шуның кебек әйберләр, алар безгә хас әйбер түгел, мөселманнарга. Без сугып сугышмыйбыз. Кулачный баи, мәсәлән, анда шулай бит урысларда булган элек. Ул безгә хас әйбер түгел. Без кул белән кешенең йөзенә, тәненә сугып сугышмыйбыз. Беренчедән, кешегә сугарга ярамый. Тик торганда, тренировка вакытында да менә бүгенге көндә э, күп кенә спортсменнар алар Җитди бер сугышта да катнашмыйлар, ләкин бөтенесе инвалид алар. Теге әйтер идең, әйтер идең инде син аларны, әйтик алар теге урамда бер кызны яклаганда, шулай бит инде җәрәхәт алган диерсең. Юк, алар беркемне бернәрсә дә якламадылар алар. Алар тренировка вакытларында, шушы көрәш вакытларында травма алган кешеләр, шулай бит. Бигрәк тә инде бокс мәсәлән, ул бөтенләй э, кызык нәрсә. Кеше башына суктыра үзенең тик торганда чыгып баса да шулай мин башка сугыгыз дип ну баш бит инде ул безнең тавык башы түгел бит ул күгәрчен башы түгел ул шулай бит менә әгәр дә игътибар итсәгез нидә өйрәтәләр иде биологиядә кешенең баш мие белән дөресрәге баш сөяге белән кошның баш сөяге нәрсәсе белән аерыла аларның баш сөяге тоташ Безнең баш сөяк тоташ түгел. Ул болай, болай, анда бүленгән өлешләр бар анда, сөяктә, үзендә. Тегенең баш сөяге тоташ. Чөнки алар чукыйлар. Бәрәләр җиргә, бәрәләр тактага. Тукранны карагыз, шулай бит инде, ул гел башы белән бәрә. Аның бит баш-мие селкенми дә, башы әйләнми дә, башы авыртмый да аның. Чөнки ул шулай эшләнгән, ә кеше алай эшләнмәгән. Кешенең башына сугырга кирәк түгел тик торганны. Менә шуның өчен дә мөселманнарга хас керәш дигән әйбер. Сукмыйча керәшү. Бел алыш мәсәлән башка төрле ысул белән инде. Менә моны э, ни өчен мөнәзрәк җәелебрәк әйттем, чөнки күп мөселманнар шөгыльләнәләр. Күп мөселманнар шөгыльләнәләр э, шушы көрәшләр белән шулай бит, ләкин күп мөселманнар Хуҗаныча каршы э, дөрес булмаган көрәш белән шөгыльләнәләр. Безнең үзебезнең татар көрәшен күтәрсәк әйбәт булыр иде. Ул бит мөселманнарга якынрак керә шул. Ә бер генә безнең балаларыбызның берсе дә татар көрәшенә йөрми. Бөтенесе йөриләр карате, марате. Аннан соң сорау туа. Анда баш ияләр, баш ияргә ярыймы соң? Тегеләр алырга ярыймы соң? Болай итәргә ярыймы соң? Бирегез көрәшкә, бер тин сорау юк. Шулай. Бер ни сорау юк, әгәр дә көрәшкә бирсә. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, инде э, бу бер э, мәсьәлә безнең өчен. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм сорый, иң зур көчле көрәшче кем ул дигәчтен, Иң зур көрәшче ди, иң зур көчле көрәшче ди, ул бер вакытта да җиңелмәгән кеше диләр сахабәләр. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва юк ди. Иң зур иң яхшы, иң нык көрәшче ул ачуын тотып кала алган кеше ди. Ягъни кешене күтәреп ыргытырга, кешене җиңгәргә улай авыр әйбер түгел ул. Ләкин ачуыңны тотып кала алсаң, шулай бит бу иң э, әйбәт әйбер ди. Менә, мөхтәрәм кардәшләр, күптән түгел генә Мулла дигән телевизион фильм булды. Карагансызмы, юкмы? Нишләп? Сез почти таква инде, хаҗүлле әйбер дә карамыйсыз, яхшы әйбер дә карамыйсыз сез хәзер. Ә сез ха э, телевизорга теге телевизорга бөтенләй теге чыгарып ыргыттыгыз да телевизорны хәзер яхшы әйбер дә карамыйсыз. Начар начар э, менә без сезгә әйтәм бит, менә сөйлим бит, Мулла дигән спектакль, телевизион фильм бар. Яхшы әйбер турында сөйлим бит. Ә телевизион шундый бер фильм булды. Ахырдан Мулланы ул бер анда авылга килә Мулла булып бер егет инде. бер егет белән авылдагы бер крутой белән конфликт чыга инде аның шулай бит бу конфликтта ул үзе улла кеше инде ул көчсез түгел зәгыйфь кеше түгел шулай бит сугышта җиңә ала ләкин ахырдан теге крутой егет аңа пычак ыргыта әйдә ди сугышабыз ди син дә мин дә пычак белән ди кем кемне җиңә ди мулла әйтә кирәкми миңа пычагың ди борыла да китеп бара теге артыннан килә дә пычакка ди Монда әйтәләр, ну монда хәзрәт бит инде үзеңне якларга кирәк, монда китте инде. Акыллар күп бит инде шулай бит. Үзеңне якларга кирәк бит монда. Фәлә фәлә фәсмәттән инде алай теге сразу же ябырылдылар шулай бит. Ләкин бу кеше ул ачуын җиңгән кеше. Ул зәгыйфь түгел. Шулай бит, ул ачуын җиңгән кеше. Ярар пычак алды ул. Сугыштылар алар. Теге крутой малайның анда егетләре карап торалар. Бу нәрсә белән бетерергә мөмкин бу сугыш? Ярар мулла тегене кадады пычак белән. Шуннан тегеләр арасыннан берсе артыгыннан килеп кадый. Чөнки дусларын үтер, дустын үтердең бит син аның. Я булмаса, ул егетләр милиция чакырта да шаһитлек бирәләр, ул безгә үзе һөҗүм итте ди. Все, төрмәгә утырталар. Нәрсә белән бетә бу, шулай бит. Бу очракта ачуын җиңгән кеше көчле була. Гәрчә ул, бер караганда, җиңелгән булып тоелса да. Теге егетне милиция килә дә төрмәгә алып китә. һөҗүм иткән өчен мулла исән кала аллага шөкер э, шушы э, спектакль вакытында дип әйтик инде э, менә шундый хәлләр мөхтәрәм кардәшләр шуңа күрә дә ачуын җиңгән кеше ачуын тоткан кеше ул инде җиңүче була ди ул көчле була ди монда теге җиңеп чыккан кеше түгел монда юлда да шундый ук хәлләр сугышып бетәләр кырвакай вакытта юл бүлә алмыйча шулай бит бәрелеп бетәләр юлда юл бүлә алмыйча ә бит инде бер генә әйбер җитә иде анда кереп китсен дип әйтү генә шулай бит, шулай бит. Э, анда инде э, правило трех Д, дай дорогу дураку, шулай бит. Монда инде андый нәрсәне э, үтәмиләр кай вакытта, шушы ачу сәбәпле дип әйтик. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва әйткән киңәшләре бар, һәм дә ки ачуны ничек тотарга дигән шушындый бер э, хәдисләр, аятлар бар. Иншаллаһ, э, шушы дөньяларыбызда беләбез, ачуны чыгара торган әйберләр бик күп, шулай ошамаган әйберләр бик күп. Әмма инде Бу безгә тагын өстәмә көрәшергә, үз күңелебезне үзгәртергә бер сәбәп булып тора, иншалла.